abusua maame ma mu nyinaa kɔ abanfa mmerɛ kumase online tv afidie tɛntɛn fidie kɛseɛ a ewiase amansan nyinaa gye atom wopɛ nsɛmpa ne nsɛm a ɛreda kumase online tv na ɛwɔ sɛ wode wafidie ato wode anso wobɛkɔ youtube na wasubscribe nsɛm ahodoɔ ɛkɔ so wɔ deɛ ɛsɛ w'ani ɛnsɛ wo ka kyerɛ baabi a mewɔ yi ɛyɛ Asokwa constituency na aha yi woba ha a ɛyɛ NPP strong hold kɛseɛ paa a Mama Pat na ɔyɛ MP wɔ ha ɔsɛ gyina sɛ yɛbɛto no so aba bio na yɛwɔ hɔ a na yɛhu yɛhu sɛ ɔpanin kɛseɛ bi so ayi ne ti sɛ ɔno nso bɛgyina na yɛato no so aba ɔno abo Eric Eric Osei na ɔde nso ɛkɔ sɛ independent candidate sɛ ɔmanfoɔ bɛgyina tom na ɔmato ne so aba na papa yi ɛɛ nanse ntam wɔ deɛ wobaa sukwa ha a sɛ obiara ɛka n'asɛm nsɛm so a ɛba n'afa no yɛ nsɛm pa ɔde wɔɔk bi hyehyɛɛ so koraa ma ɛdɔm a ɛdii n'akyi ma ɔde n'ani so ade hunu ne ne nsɛm pa to wɔn anim na ɛnyɛ asɛm ketewa Kumasi Online TV yɛ baabi yɛyi ho mfoni ne ɛho nsɛm de kyerɛ mo na ɛnɛ anwummerɛ yi ɛna mframa bi bobɔ ba yɛnte yɛn ho ase yɛte yɛ ayɛ sɛ honorable wagye mu ɛnyɛ adeɛ ɔbɛkɔ bio mu wayɛ sɛ mama part na ɛnkɔ na sɛ ɔbɛdi nkunim a te Kumasi online tv abɛpiem ɛwɔ honorable Eric Osei ɛna so sɛ deɛ yɛate yi ɛmu asɛm ɛte sɛ ma menkɔ na mene no nhyɛ nkɔmɔ twitwa no ase honorable ma wakɔ aba ɛmi nua megye so Biribiara bɔkɔ deɛ.
Nyame adom me ho yɛ paa na mo nso ɛ? Ɛda Nyankopɔn ase yɛ ho yɛ paa. Honourable ma me nika mmusa wo sɛ wo wɔ wo campaign team wɔn di w'akyi a wɔn wɔ wɔn mu awerɛhyɛmu asokwa ha nso yɛ wɔ ɔmanfoɔ a wɔn agye wo die nim sɛ yɛ ma wo kwan sɛ bɛyɛ MP a wobɛyɛ nneɛma bebree ɛde ama wɔn na ɛnɛ deɛ ɛbaa ne sɛn ɛna wode taa wo yɛ ato mu sɛ wo nkɔ bio Ɛma ma paati nhwɛ nanim tee na ɔnkɔe. Ɛwɔ me nua meda ase ma fa akunyes na menkyia ɛyɛ wahwɛfoɔ nyinaa ɛɛ saa asɛm a motiee no nyɛ nokorɛ nokorɛ biara nnim na ɛyɛ boapayɛ ɛna nnipa bi pɛsɛ ɔmo hyɛda ɛka saa sane sɛ ɔmo sɛ ɛko no ɛmu ayɛ den ama nnipa no bi. Nanso nkumaa nti, mu ayɛ den ama no paa. Nti onim sɛ saa akwan wei so na obetumi afa aka akyerɛ amanfoɔ sɛ ɔno abɔ si fam sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn a wɔn mu awerɛhyɛ mu no wɔn ebe ebegyae. Nanso no, ɛnyɛ nokorɛ esiane sɛ anwummere koraa metee saa asɛm no, na yɛnam campaign mu a yɛyɛ campaign gidigidi paa. Ahu sɛ aka no kakraa bi na yɛto aba. Nti yɛ run up yɛ campaign no na yɛto mu kena. Nti nyɛ nokorɛ sɛ ɔno abɔ si fam. Ɔsɛ yɛn afile awie. a ɛyim sɛ ballot ɛyi nyinaa ba a notice of nomination ya wɔn na ɛtaa yɛ saa nneɛma no wɔbɛteɛ na wɔn nkorɔfoɔ no na wɔn keka ɛɛ gɔmɛnti nsɛsi nipa koraa a ɔretrɛn wɔ facebook no ɛɛ mp no nkorɔfoɔ no bi na ɛyɛ trɛn saa sɛ no facebook a ne kuro biara nim na mi ho sɛ yɛ hu na abɔ wɔn ehu abɔ wɔn paa sɛn sɛ wɔn ayusu sɛ ɛɛ sɛ na honourable mɛsi ate asi mu no. Asuafoɔ bɛgye mo atom saa? Wohu sɛ asuafoɔ agye mo atom. Ɛna nhwehwɛmu a yɛabɛyɛ no asukɔ ha nyinaa mprɛ mmiɛnsa nnan gya kyerɛ sɛ wɔnom a wɔyɛto aba no no a seat no mɛgye na mede apere mpuntuo ama wɔn. Mo nti na mahyɛ da ɛpɛ kwan biara so yɛtwa ntoro akɔseɛ to honourable so deɛ nsa ka so wɔgyae. Nti ne nyinaa mehunu sɛ ɛyɛ MP's office ne saa na m'ani firi baa. Wei de me nfa nsi because ɔmo nkorɔfoɔ na ɛɛ spread saa story yi wɔ social media nti nyɛ me nwa sɛ ɔmo na ɛyɛ saa nneɛma no ɛɛ de tia meɛ nanso me nim sɛ amanfoɔ no yɛde sɛ ɔmo bɛgye saa nneɛma wei atum ɔmo nim sɛ mabɔ ɔmo nan ase ɔmo ahyehyɛ me bɔ sɛ honourable me nsi fam da nti me nso me gyina mu deden deɛ nyɛ deɛ me si fam ɔmo ara de bɛhyɛ me animuonyam nyɛ deɛ ɔmo ka na ɛɛbu obi aba mu mo nyɛ mmerɛ ahyɛ mu wɔ mu sɛ honourable Eric Osei me nsi fam. Migyina akansie anim, sɛdeɛ moasoma me no, saa ara pɛ na meyɛ de ama mo. Honourable bɛtumi asi so dua de ama yɛn sɛ woyɛ NPP ni mapa? Oh, me deɛ me NPP deɛ, seven July yɛ na me ara mede krataa kɔma mpanyinfoɔ sɛ president ne organiser no, meyɛ ato hɔ nom, ɛsiane sɛ mepɛ sɛ bɛdwane me no nti, NPP deɛ, NPP deɛ,

Asɛm a ɛbɛsi kɔ kɔ so kɛyɛ me NPP ane ɛboɔ a yɛbɛto tɔn nsia abɛn nyinaa yɛ yɛn allowance kakra a yɛde ma yɛn na yɛte bi de boa party no monthly biara. Yɛto aba bi, yɛnye ɔde bi ase, Sekyerɛ Afram pii no nyinaa kɔ kɔyɛ campaign, ɛne me a meka meka wo deɛ kɔyɛ campaign. Yɛwie nso ampa, Nana Addo ma certificate a ɔno ankasa asan de boa yɛn Ɔyɛ Assembly members no, ɛyɛ adeɛ paa de aboa party no. Ɛna masa adwuma bɛyɛ party no organiser.

panyin a ɔda ano a ɔsa yɛtena sɛ yɛto ne so ɔno na ɛyɛ ɔman panyin na ɔte sɛ sɛ sɛ ado da kɔkɔfa ɛne asante mantam akyɛ aman kɛseɛ ɔmanyin ayɛ kyɛ ama wɔn tumi deɛ bɛto dɛ sɛ wɔn a wɔn te wɔn ho agyina sɛ independent candidates ɛbɛyɛ a wɔn nsi abotire ɛna wɔn twe nsensɛn kakra ɛsiane sɛ wɔn focus ne sɛ

Enti minim paa sɛ Nana Adoko n'ani bɛgye paa sɛ megyina siiti no. Mebɔɔ ne su ma maa ne vote no bɔɔ nya. Gyee gyina nyinaa no, Nana Addo no ankasa na ɛyɛɛ campaign de boa no. Minim paa sɛ mpanyimfo no behyiae no, wɔn na nteɛ sɛ sɛ ɛkaa deɛ me nko ara menya deɛ a, wɔbesi fam. Nanso mintumi nhwɛ mpo ntua ka akyi nnipa di akyi na me disappointe wɔn. Me nua, nsɛm a ɛkɔɔ so no, ɛnyɛ nea ebetumi de ato anim ha sɛɛ. Ebetumi aba sɛ mpanyimfo no bi koraa gye ntom sɛ wɔmmra boom.

Former regional chairman ɛkɔ deputy chairman yɛ amampa na sɛ m'ani mpere sɛ sɛ honourable ɛnu di nkɔmɔ sɛ party ba no sɛ ɛbɛsɛ ɔso tu fam deɛ ɛba bɛtwa ntorɔ ato so bɛte me plain nti ɛyɛ nwanwa sɛ nansa yi ɛɛ akoa bi kɔtena ɔse wontumi tie bi ɛtwa ntorɔ sɛ ɔne ma kɔma ha ma asɔ list ɛbɛkɔ ɛmekɔ ɛmene menim no koraa da mmom sɛ ɛkɔn ayɛ den nti ɛtumi deɛ list no balo ɛtalo deɛ a na ɛsɛ ɛtumi anya bayɛ atoro dɔm menim no koraa da nti na wɔn yɛ awɛ sɛ Wobɛtwa me. Na nturo a wɔde ba koraa deɛ, me nua, nturo a gye sɛ wɔde ba bɛyɛ nnawɔtwe akyire yi, ɛsɛ wei deɛ, ɛkyɛ apueeɛ. But menim sɛ, sɛdeɛ na amanfoɔ nni ate abatoɔ mu, ne sɛ ebia ɛdu abatoɔ no abɛdaadaa amanfoɔ, abɛtwa nturo, na wɔka deɛ nnim a, amanfoɔ nhwɛ mu. Ebia ɛnim sɛ amanfoɔ no ayɛ very vigilant, anaasɛ wɔn ani abere sɛ wɔn no reto aba nneɛma nneɛma.

Ɔsɔ sika ma me a, mede kɔyɛ adwuma a mede bidie too so. Ɛyɛ atorɔ. Asɛm a ɛbue anom a ɛde sika ma no yɛ mudidwuma. Edwuma a Sam yɛeɛ nyinaa no, sɛ wolɔbe na ɛgye tom a, na Sam de ama kɔntrat, na kɔntratɔ aba abɛyɛ. Enti ɛhenefa na ɔsɛ ɔde sika ma me a mede bidie adwuma no too so? Ɛyɛ atorɔ. Ɔhu sɛ kununom ayɛ den nti ɔntwa ntorɔ mfa nsɛm. Ɛɛ, gala a mebɔ yi, mo nyinaa monim sɛ gala mebɔ. Mabɔ gala yi mfeɛ nsia bi, ɛnam mfeɛ nson bi. Me a mefa wo ka nyinaa, mehyɛɛ aseɛ koraa first three years. na meyi baa ntam ama wo, na mfa m'ade a wopɛ nyinaa. Yɛn mma aboa sɛ woba wobɛboa, metu sa fi mpere bebree, wobɛboa. Wobɛboa na mbɛyɛ bi a thousand, fa woaboa ebi deɛ, na bɛka sɛ wona de sika meyɛ bɔ gara no, meka pere no mu biara, na yɛ atoro, na woka sɛ so tent nsɛm yi, ɛno na wo sɛ wotwa ntoro, because wobu sa to nso agoa, Ghana yɛbɔ yi. Tent no hann si hɔ four days nyinaa, yɛtutu tent so four days nyinaa. Wobɛgyina afiri kɛseɛ so na wotwa nim sɛ bi anka abɔnten na anka wotwa saa ntorɔ wokɔ ɔkɔ asɔre dɛm a wosɛ wotwa wobɛ nyankopɔn mma anim paa na wosɛ twa ntorɔ kyerɛ sɛ asɔre dɛm na wotwa ntorɔ sɛ wobaeɛ no na ɛyi ɛyi kwa yɛn hann tent ɛna ɛbubu ne na ɛpaakye sɛ bisɛ mo hann tent Ɛyɛ ato nua obiara nim sɛ gala obi bɛ gala game sɛ ɛmɛfa ɛɛ tent si hɔ four days machine nya han si hɔ nom referee foɔ yɛn fɔn ka nyinaa ɛto nua saa sɛ mi deɛ ɛyɛ ato nua odi ntuo nim saa ma ne ho ɛpaa ɛwɔ ɛyɛ agogo agogo mi yɛ agudwa ɛma wɔn mo ebuta nso ma wɔn ɛɛ december twenty twelve na wɔn nyɛ mpi nso dwuma taa ɛna mi de mi bɔ dwa nso na mo nsa deɛ obi a na wɔn nyɛ mpi deɛ. Saa na nsuo ba nsuo baako bi si aboɔ no ma mi tu nsuo no ɛɛ twenty ɛɛ ebi nsuo n'ano seven june twenty twelve ebi etu gu sisi a ɛɛ ebi paa yi mo na ne sika bɛyɛ na mi tu nsuo sɛ na ɔso nyɛ bi o yɛ twenty thirteen saa na mi yɛ tɔ eti wɔ to so mu na akora se ebi yɛ sɛ ɛbɛ ti di kan ne fɛ twenty eleven sɛ to ekura mi yɛ ekura no. ɛɛ mede ma private man contractor man kɔ abutu no bɛyɛ mo nso nanso na ɔna de sika bɛyɛ easy toilet te sɛ wɔn sɛ atorɔ no adɔɔso na wɔn sɛ si ano ebi bi ɛsɛ deɛ nfa ntwa ntorɔ bɛ bi a na ɔmanfo agye ɛnti no ɛsɛ na ɔnya ekuro bi anim emu na ɛyɛ ɔde ama yɛ a ekuro mu sɛ ebi bi asan mɛmɛ yi ɛnti ɛte nkanyi a ne nsa aka lɛbi ɛdeɛ meka wɔn nkanyi a lɛbi ɛna communal labour tools nneɛma ɔde ɔde ma yɛ no ne nyinaa nso mɛ bi ba lu five ne sago so yɛ ɛde yɛ adwuma ɛnso nkɔ te wɔn sɛ

Wɔabɔto mu paa, nti menim sɛ saa nsɛm a wɔka no deɛ, ɛnyɛ adeɛ to aba. Wɔgyae wɔgya a wɔka nyinaa, ɛnyɛ nti wɔn a wɔpɛ sɛ ɛyɛ saa no ma no. Ɛho mfa ntwa ntorɔ, wɔn ahama nna kɔsia, wɔn ahɔhoɔ nyinaa yɛ atorɔ. Nti me deɛ, ɛsɛ sɛ kɔ ne saa mu, ɛfiri sɛ me deɛ, Nyankopɔn na medaa no ɛɛ, me, me sɛ, mehwɛ Nyame na mehwɛ n'anim. Menim sɛ Nyankopɔn na ne nkonimdie ma, a, megye Nyankopɔn bɛhyɛ me animuonyam a.

Middle East Texas for Honorable Yɛsrɛ wo nim sɛ wobɛtumi ayɛ aboa ɛne ɛsɛ bɔ mu ampa Metie asoaman Mewie ne bɔhyɛ no na mefa no Medi me deɛ so Sane sɛ offers bebree bae a Ɛnna meka sɛ na mepɛ me ho a Ebia anka me nso no anka Ebia koma yɛ yie anaasɛ meka biribi saa Nanso no ɛnna mebɔ a asoamanfoɔ hyɛ bɔ sɛ Honorable Ɛnsi fam na yɛtaa w'akyi. Ampa, me me deɛ, me me fa mu deɛ, mayɛ me deɛ, na ɛnsi fam. Deɛ aka no nso yɛ ɔmanfoɔ no nso, wɔn nso bɛyɛ wɔn nso afa mu deɛ. Ɛsiane sɛ mansi fam no, menim sɛ ɛbɛtɔ wɔn nso no, ɛbɛtɔ aba no ma me. Mobɛhu sɛ ampa, ɛɛ, megyina me nan so, ɛne wɔn nyinaa ɛka mo, moapere mpuntuo de ama yɛn pue, because wɔnim paa sɛ Ɛnnɛ yi, ɛsɛ sɛ yɛyɛ akɔneaba wɔ baabi di na ayɛ si a mɛsi fam no na ama ahopopo aba a yɛyɛ saa kwan no. Yei nyinaa yɛ mfasoɔ a constituency no nya a ɛnam yɛn so na ɛba. Ɛnnɛ sɛ yɛhwɛ Twere district no a ɛma amanfoɔ firi. Wohu sɛ nam si fam a nsuo no tumi ba. Nkae mma, ɛnnɛ mema wohu sɛ afunumu ayɛ den. Ɛkwan a yɛyɛ nyinaa no yɛmintira. Mesrɛ mo ara daa. Ɛɛ, ne sɛ mɛka no, obi ani akyɛ abatoɔ no. Ti nti, deɛ ɛbɛyɛ a anka ɛyɛ dadaada, ɛnyɛ afei yɛbɛhu sɛ abatoɔ no nso na ɛbɛyɛ saa na dadaada wɔ biara. Ti mesrɛ mo ada, me deɛ madi me fa so, sɛ mo kan, mansi fam annye sika biara no. Ti mesrɛ mo sɛ mo nso no, mo a mo nyɛ m'aborɔ, mo nto m'ano, ne sɛ mɛma mo nan so nhyɛ, fa a mo bɔ mo nyinaa no, sɛ mo de kuro yi hyɛ me nsa a, mfie nnan, megye di sɛ Asukwa nyɛ sɛdeɛ ɛhu no yɛɛ yi. Nsɛn bɛba, na yɛahu sɛ, ɛɛ, sɛ ɛpiri hɔ nso wɔn nyinaa adwuma yɛ a, wobɛhu sɛ. obi tuma mi di seat no wɔn sɛ anefa no sɛ npp ne ti no sɛ mi sɛ mi o de akote kura gyina onyanko bi awila si na mi si sɛ mi di sɛ seat yi a ɛdi mu ti o ba san kɛmɛ gyina se mi bɔ nkɔmɔ ase pere na wɔn sɛ ee saa amanfoɔ no ɛni akyɛ bɔ to sɛ sɛ yɛade biribi a de ɛba to a ɛni pɛn pɛtuma bɛ gyina wɔn sɛ o ebi si da ɛni pɛn ti bi a ti mi mi ni kuma si gyina do askɛt dɛ ɛyi no. Eh, wini deɛ eh, eh, radio ne deɛ wokɔ eh, ano ano deɛ ebi tumi sɛ pɛpɛ a ebi si eh, bosome fam ebi si ndependent fam bamu sɛ within mɛjɔ eh, main kumase ne deɛ ɛyɛ pɛn deɛ ebi tumi si bamu ni sɛ eh, asokafoɔ ɛbɛkyerɛ biribi ɔmo ho sɛ eh, ɔmo bɛ sɛ example ho sɛ eh, sɛ bisɛ nipa no sɛ onyina gyina ho no mo de nipa bi a wodi fa ne nhyɛ ɛmo ne gyina maame no kɔn mu kuro na yɛ nyinaa nfa eti yɛn nsɔre yɛn mma asoka.